Haia, Heledd dw i, dwi'n 21 oed, yy dwi'n byw yn Ychrau Gaernarfon a dwi'n fy nhrydydd flwyddyn yn Prifysgol Bangor yn astudio Nyrsio Iechyd Meddwl. Rhai o'r rhesymau nes i ddewis dod i astudio ym Mangor oedd ei gallu i ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r Ysgol Nyrsio ym Mangor yn galluogi ni i gael seminarau Cymraeg, darlithiwr Cymraeg ac yym 'da ni hefyd yn gallu cael yy personal tutor Cymraeg sydd yn cefnogi ni drwy bob elfen o fywyd coleg. Rhai o'n hoff betha fi o'm astudio ym Mangor yym ydi'r gefnogaeth dwi 'di ga'l gin darlithwyr yn ystod 'yn nghyfnod yym yn y brifysgol yym ma' n'w wastad 'di bod yna yn barod i helpu neu i gynnig cefnogaeth yym boed hynny yn y coleg neu yn ystod cyfnod lleoliad. Yym dwi hefyd 'di neud ffrindia am oes yym rhai dwi dwi'n lwcus iawn i fynd ymlaen i weithio efo yn y byd yn y maes iechyd yym ond hefyd yym dwi 'di cael cyfnoda arbennig yn chwara mewn timau chwaraeon efo criw grêt o genod fydd yym fydd wastad yn ffrindiau i fi yym a dwi'n edrych ymlaen ella i weld nhw neu chwara yn erbyn nhw ar y cae rygbi neu pêl-droed yn y dyfodol agos. Dwi'n eitha lwcus fel myfyriwr nyrsio yym dwi'n ca'l cyfnod o leia' chwe mis y flwyddyn ar gyfnod leoliad yym ma'r cwrs yn ga'l 'i rannu mewn fifty fifty theory a placement a felly dwi'n ca'l y cyfla i ddysgu gan mentoriaid gwahanol, nyrsys gwahanol yn mewn awyrgych gwahanol ond dwi hefyd yn ca'l y cyfla i ddod i adnabod cleifion a gweithio gyda mathau o gleifion gwahanol. Mae'r gefnogaeth dwi 'di cael gen y Coleg Cymraeg Genedlaethol yn ystod 'y nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn yym arbennig iawn. Yym dwi 'di bod yn lwcus o gallu bod yn llysgennad i'r coleg, yn hybu yym disgyblion eraill i ddilyn addysg Gymraeg yn y s- yn y Brifysgol, ond dwi hefyd wedi derbyn ysgoloriaeth cymhelliant, sef 500 y flwyddyn, yym i astudio o leia' 33 y cant o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Yym. mae 'na gymaint o gefnogaeth ar gael i ddisgyblion yn enwedig yn Bangor sydd yn mynnu neu 'sa'n hoffi astudio cyf- yy canran o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Yym mae 'na darlithwyr Cymraeg ar gael, mae 'na seminarau Cymraeg ar gael a hefyd mae 'na diwtoriaeth personol Cymraeg ar gael i gynnig cymorth. Fel unigolyn yym sy'n 'stydio cwrs nyrsio mae'n gallu bod yn eitha anodd i fod yn rhan o gymdeithasau ne' clybiau gwahanol yym achos 'dan ni fel arfer yn gweithio shifftiau hir yy deuddeg awr pan 'dyn ni ar gyfnod leoliad ond yym dwi 'di bod yn falch iawn yym o gallu ga'l y cyfle i fod yn rhan o yy dîm y pêl-droed dîm a rygbi y coleg yym Noethon ni yn ail yn y gwpan yn y tîm rygbi flwyddyn yma. Yym ma'n braf bod yn rhan o glwb gwahanol achos 'dan ni'n ca'l cymysgu efo gwahanol fath o bobol, pobol o gyrsiau gwahanol, o gefndir gwahanol a dwi yn gaddo yym fydd rhei o'nyn nhw yn ffrindia am oes.